Олор кинилэр тустарынан Сэһэн буола кэлээт сылдьан кыайча тоҕус сүүс түөрт сыллаахха Өймөкөөн оройуонун фольклорун хомуйа сылдьан суруйталаан ааспыт үлэһин билигин билии кинилэри онтун эрэ билэр. Оттон олор истэригэр мин аҕам эмиэ баар. Кини мин аҕам Үөрэ уох ынча тоҕус сүүс тоҕус сыллаахха төрөөбүт эдэр эрдэ сылдьан уопсайынан ырыа-тойук диэни сүрдээн сэҥээрэн сэҥээрэ улааппыт кини таайдара оҕонньоттор Сүрдээх ырыаһыты оҕонньоттор бааллар эбит. ийэтин аймахтара Буой Мөкөөҥҥө биир аатырбыт киһи Дьөгүөрап Ньукулай Афанасьевич диэн Ульяс баай балтыттан төрөөбүт. Аата буоллаҕына Атласов Дмитрий диэн эмиэ бу Өймөкөөҥҥө эмиэ биир биллэр-көстөр аймахтар атлаһыттар. Атлаһап Владимир диэн путешественниктан сиэрдээх, ситимнээх ордук буолан тахсабыт. Биһи аҕабыт ийэтэ Анна Афанасьевна Атласова сүрдээх эмиэ мэнэрийэр эҥин идэлээх, былыргыга сүрдээх отоһут эмээхсинэбит. Олортон бэриһиннэрдээх буолуо ол иһин кини ырыаһыт, олоҥхоһут буолан сайдылаахпыт. Кини бу сэһэн буола кэлэрин саҕана Бары оһуо иһирбэтэ олус саастаах эдэр киһибит. Ол да буоллар кинини бу олоҥхоһуттар оттулар ырыата тойуга элбэҕиттэн бу сайдар тэһэ сылдьар диэн суруйан хаалар. Оттон кини бэйэтин олоҕо аҕабыт сүрдээх сытыы-хотуу Уонна бэйэтэ сылдьан эрэ нуучча харылааппыт диэн оҕонньоттон ырыалары, хоһооннору үөрэтэн, кырата нууччалыы билэр буолан барбыт уонна кэнники сэбиэскэй былаас олоҕуран иннинэ баайдарга хамначчыттаабыт түөрт сыл, онтон Кэнники бэтэринээр үөрэҕэр үөрэнэн бэтэринээр биир буолбут. Ол кини сэрии саҕана буоллаҕына туохха почтатааччынан Охотскай муораттан Ньүмэкээҥҥэ дылы таһаҕастаабыт. Кини сытыы-хотуу киһи буолан Айанныы сылдьан хараҕым дэҥнэтэн баран бэйэтэ соҕотоҕун баран Магадаан уобалаһыгар тиийэн хараҕын уҥуохтуран кэлэр. Кини ол кэнниттэн кэлэн баран экспедиция дьонноругар сирдьитинэн эмиэ сирдьит ылаабыт. Уопсайынан айаҥҥа сырыыга элбэхтик сылдьыбыт киһи этэ. Ол иһин кини Өймөкөөн эрээдэнэтин хоһооно буолбакка Муомалар ырыаларын, Уусмаайылар ырыаларын, Халымалар ырыаларын барытын билэттиир эбит. Кини сүрдээх үчүгэй куоластаах, сороҕор абааһы уолун улаатаары киһи куттанар гына дьигиһитэн чаҕаһы таҥыы билэр этэ. Оттон наҕыл ырыатыгар киһи буотун дуу атыллар ырыаһыта этэ. Кини ырыатын араастаан ылла хоһуйар биһиги кырыһаччы ороҕор куттанар да этибит, ороҕор буотун кырабалтан кини тоҕуорура олорон утуйан да хаалар этэ Оннук ырыалар тойуктаах киһитэ быһаҕабыт. Оттон кини кэргэнээччилэр Субуляна Афанасьевна диэн ити билим Ньөкөөҥҥө биллэр тооһойдор диэн аймахтар кыракый ыаллар тоҕой оҕонньор кыыһын кэргэнэ ылан Түөрт оҕону төрөппүтэ, ол түөрт оҕотут э алта оҕону төрөппүтүттэн иккитэ маҥнай өлбүт, онтон билигин түөрт оҕото тыыннаахпыт, бары үөрэхтээх, үлэһит дьон буолан Бу уже мин орто кыыспа кырдьан олор. Эдьиийим үрдүк үөрэхтээх историк, краевед учуутал Яровейкина Анна Николаевна диэн. Убайым геолог идэлээх этэ. Кини Билигин Иннокентий Иванович бочуоттаах гражданина, хорсуннук ньиһиммэтээн, лээх оҕолору быыһаан, баартын быыһаабытын иһин хорсуннук ньиһиммэтээлинэн наҕараадалабыт. Кини ааттаах сыаллаах булчут Аста даанам Москваҕа БДНХ-ҕа баран быыстапкаҕа кыттыбыта. Аҕатын көрдүбүт уҥуохтаах, эмиэ кини көрдүү тараҕар кэтис сарыннаах. Биһиэхэ аҕабытын дьонноро бөдөҥүн кэтис самнаан иһин Барыта ийэм хос ааттаабыттара. Ону мин убайбын көрдөхпүнэ кырдьыкта сөпкө ааттаабыттар эбит дии саныыбын. Оттон ырыа өттүгэр тырытык лаабат, хоһоон да аахпат идэлээх. Билигиттэн аҕатын туйаҕын хатарыахха айыылаах кэйэ эбиэтин Мария Николаевна диэн саамай кыра балыкпын. Кини наһаа чуйдаллыыр этэ кини ол гынан баран аныгы үйэҕэ үөскээн хаалан кини олоҥхолорун диэҥҥэ чугаһаабатах буолан олоҥхолору билбэт биһи бары да оннуктабыт эдьиийим эмиэ үчүгэй баайдыллыыр этэ кини араас омук ырыатын барытын ыл ыллааччы мин

ырыатынан сылдьар уонна сороҕолор бары сиэннэрбит эмиэ улаатан ирдээҕин үлэһит дьон буолан эрэллэр мин биэс сиэннээхпин эдьиийим икки сиэннээх биэс хос сиэннээх балтым Тиэт оҕолоох этэ, өлүктэн сиэннэрэ сэттиэлэр, хос сиэннэрэ иккиэлэр. Онон иһин аҕабыт аатын ааттатар дьон буолан сылдьабыт. Мин билигин ити аҕам суруйбут «Күн эрэли бухатый» диэн олоҥхо туттан быһа тардан ааҕан иһитиннэриэм. Биир киһи биллиэҕиттэн үс киһи үөскүөҕүттэн үс хаттыгастаах үрүҥ маҥан халлаан үрүҥ тунаар буолан көстүөҕүттэн сириҥэ сириэдийэ үөскээн тахсыбыт, тоҕо сүрэх тохтоон холбоон киирэн толоон ийэ буолан тоҕуоруйбут Аҕыс уон үрэх алдьанан айдааран киирэн алаас ийэ буолан аҥаарыйбыт, үтүө дойду үөскээбит. Хара сылгылар хаамса туралларын курдук, хара тыа тэҥкэ тыата ханыылаан киирбит. Хатыҥ арыы тыалаах, кыра арыы бичиктээх, сибэккис эбэрдэхтээх, сирим кылаана килбээн көстүбүт Бохатыыр оонньуур уһун хочотугар отут киһи устаан оҥорбутун курдук отут саһан төгүрүктээх улахан дьиэлээх, үөһэттэн үлүгэр түспэтин диэн үс хос муосталаабыттар, алларааттан алдьархай тахсыбатын диэн алта хос муосталаабыттар. Орто дойдуттан ороскуот киирбэтин диэн Отут томоро маһынан холлоҕостообуттар, бичиктээх биллэриктээх, үгэлээх үгэхтээх, хоһоонноох хостоох, ахсаабакка умайар дьаргыл таас оһохтоох, иитэ-хомуоһа биэс буут киирэр бэс хамыйахтаах, биэс буут киирэр бэс кытахтаах, чаан алгыйдаах, сэбэ-сэбиргэлэ Кыргыска киирэр кылааннаах, үүлээх, хааннаах батыйалаах, охсуһууга туттар уһуктаах быһахтаах киһи эбит, күнү эрэли бухатыыр Бу аам суруйбут Олоҥхотуттан быһа тардан аахтым. Бу кэнники сэбиэскэй былаас саҕана бу олоҥхо эҥин диэн төрүт сүтэн симэлийэн барбыта. Ол иһин биһиги киниттэн элбэххэ үөрэниэхтээх дьон үөрэммэт хаалбыппыт. Ону билигин бу эдэр оҕолор Эдэр көлүөнэ ыччаттар саха тылларын сөргүтэн, сахалыы саҥарар буолан бардахтарына, бу маннык олоҥхо киһи баар этэ диэн салгыы үөрэтиэхтэрэ, билиэхтэрэ диэммин бу быһа тардан аахтым уонна кэпсээтим